Onda-da agşam bir restoran işleýär. Welin, seretse sagada giç, on ikide-de, nol-nolda-da gutlasy gelýär. Mundanam o wagtam gül tapmajygyny bilýär, uzyn günem işde bolan-a. Jana minnetdar diý, köp-köp sag bol diý. Oglan ule gelniň gülüni gapýa gidip. Oglan bilen gelniň gülüni gapýa gitýä-de. Bolýan bolanok şu diýä. Gülem edesi gelýä. Şony gapýa gidip. Bolýamy şu diýä ýa bolanokmy diýä. Bar işinem taşlaýa-da. Oglanla gelniň güli. Dolupdyr gülýäl edip bardy sagat agşam. Bir zat şakylda barkamdan geçip gitýär. Näme ka diýsem. Hene çagajyklar bilen bile. Indi olsa diýen dana.
Hudaýa şükür şu günler tik tugança gün diňe täze reýs günde bir täze bir uçýar. Heý nirden çykýaňyz heý köpelýänçiňiz barmy nämemi günde bir uçup ýör ýerden ýöreýäniňiz ýokmy araňyzda beýtmäň köşeşiň adamlar ýetişenok kamera ýetişenok o bratoklar köşeşiň uçup ýörler a ýa helikopterler.
Uçasymy gelýär, Maral bir diýip arkasyny aýlap uçurmazmyka menem. Ýönekeý adam bolasyň gelenokmy biz ýaly? Aýtma. Köp erbet diýdiler gyz hä? Ýönekeý adam. Indi ýönekeý halk ony galdyrdy. Dogrumy? Galdyrdy maral maral etdi. Olam indi galdy dänim. Ýönekeý adamlar diý halky ýere sokaýdy.
Ol öň ýönekeýje maraldy-da, halkymam galdyrdy. Indi nätdi? Samsyk. Öz gepleýän gepini filtrować edip geplemeli. Dogry dälmi? Aýtma diýip makullap meni gürledip otyrda. Ýa senem nememi? Ýok, ýöne joňa menem aýdasym gelýär şu neme şu uçup barýarka Angelina Jolie dagy ýaly Afrika zada-da gonaýmala şolam. Bir ýarawsyzlar bar, ýeneler bar, ha ýetimler bar. Uçup ýörmesin. Ýok, meň diýmek isleýän zadym nähili ýa dünýä belli artistlerim şolar ýaly kiçi göwünliligini aýtjak bolýan. Düşündirip bildim. Waý hawa daşary ýurt diňe şu daşary ýurtlarda ýoga halka boýun ýetmezçilik edenoga olar olar düşünýäler şu halk bilen adamdygyna halk olar sen sen etýändigine düşünýäler ýok maral blatnaýa a my prostaýa aýdym bolanok borlaý

Barmy?
Näçe ýyl jora sen oň bilen?
Dokuz ýyl.
Dokuz ýyl.
Biri barmy ýa näçesi? Görýämi? Az. Hakyky dostlar az. Kendi öň. Bäş al. Sanakda bady ýöne hemmesi gitdi. Gitdi.
Eýninde gowja eken. Dress shopyň köýnekleri, dogrymy? Gowja gelşipdir gyzlar. Awa, ne dress shopdan ýene bir köýnek görke. Erbe dokduň An açsana gowja eken gowy tikýän ekenler seret muňa üýtgeşjek fasonly hä. Maňa gelişdimikä haýsy geçdi. Meň pikirimçe eliňdäki has gowy gelşer. Şu gelşermi? Hawa. Gyzlar akkaundyny belleýän dress showa-da köp sagbolsun aýdýan. Sizde-de hakyky jorabam belläp geçiň hökman. Spasiba.
Ýitirmeklige öwreniş. Adamlar biziň durmuşymyzdan iki hilek ýagdaýda ýitýärler. Birinjisi. Öli ýagdaýda ýitýärler, ikinjisi diri ýagdaýda. Öli ýagdaýda ýitirýän adamlarymyza türkmenler bir gowy söz aýdypdyr. Öleniň ugruna gitme. Bu aýdylan söz seň öliňi gynandyrmazlyk üçin däl-de, diri ýaşap ýören wagtyň öli ýalak ýaşamazlygyň üçin aýdylan söz. Öli hakynda adamlaryň esasy üç hile garaýşy bolýar. Birinjisi, Unudylýar, ikinjisi, ýatlanýar, üçünjisi bolsa ýüreklerde ýaşaýar. Diri wagtyň şul üçüsiniň iň gowusyna mynasyp boljak bol. Ikinji ýagdaý diri ýagdaýda ýitiren adamlaryňa, isle garyndaşyň bolsun, dostuň bolsun, doganyň bolsun, söýgiň bolsun, ýoldaşyň bolsun, aýalyň bolsun, hatda saňa Dönüklik eden perzendiň bolsun. Bulary ýitireňde edil jübiňden pul gaçan mysaly kabul et. Jübiňden gaçan puly tapyp bilmejekligiň üçin başymyň sadakasy bolsun diýýä. Şolar ýala garaýyşda bol. Sen bu durmuşda esasy özüňi ýitirmejek bol. Saglygyňy ýitirmejek bol. Mertebäňi ýitirmejek bol. Eger janyňam sende ba bolsa, onda ýol dowam etýä. Soňky duralgamyz hemmeler üçin meňzeş. Janyňyz sag bolsun.